Фланг бултӑм вӑл хӑйне евӗрлӗ чӑвашранпа тем малтан пулнӑ. Анчах та ҫав структура пек темскерле пынӑ, тем ну, пулӑсем ҫынсем ӗҫтернӗ. Эп пуҫтарнӑ пулнӑ бултӑм чит пӑртисем пек курнӑ вӑл системӑлар сӑмахран бякшаклах ӳкернӗ ӗнтӗ. Просто абсолютно чӑваш наци идейине паранӑ ҫынсем. Борцы обязательно. Деньги кунда, анчах та был иерархия или структура, был просто деньги кунда. Дисциплина, дерге, анчах та ҫав япала эпир туса ораймасассың тени, бұл непле те дисциплинсӑр йӗркесӗр сӑмахран темскерле, вот чиннӑн деньги пуҫы те пур, чӗри те пур, темскері те пур, ҫав япала бұл яланах анчах та системада Кӗнеевӗрлӗ тытса тӑракан ӗмӗт кирлӗ ирӗксӗрех организаци. Организаци мӗн пуль тӑк организаци те тытса пултаракан организаци мана та тен мана килӗшет те пуль дисциплина эп хам дисциплина йӗркене тытса пӗлесшӗн анчах та ҫав япалана пирӗн терӗ но вот хӑйне евӗрлӗ пурнӑҫ самана ыйтать ҫӗмпӗр тума и ман шутпала вӑл вӑл мӗнсе пырать те вӑл кунсӑр пуҫне Ман шутпала тен пек, ҫакӑнта кирлисемпе консультативлӑ япала тен пек. Кӑна ҫынсем, творчество ӗҫӗсем тенӗ пек пуш мимисем ӗҫлеҫҫӗ. Э, вӗсем тенӗ пек, ну, вӗсен потенциалӗ пысӑк тенӗ пек наука енчен, искусство енчен, професси енчен, тем енчен те пысӑк потенциал. Анчах та ун пек ҫынсене нихҫан та

интеллект мӗнле газ пать ӑна ну, мозговой штурм тума пултаракан ҫынсене пирӗн пуҫтармалла. Анчах та нихҫан та тен пек, вӗсен сӑмахран ҫав иерархия струк ҫав дисциплинӑна дисциплинӑпа ҫыхмалла мар вӗсене. Мӗн чухлӗ эпӗ ӑна нумай ҫын пек парса пулнӑ-ха ҫын пек ҫын пек пулмалла теймӗн структура ку шухӑшлама пултаракан ҫынсене пирӗн пӗтӗҫлентермелле. Пӗрремӗш. Э, ку мӗн вӑл? Тата кунсӑрӑн пуҫне, тенӗ пек, унта пирӗн э, э, вот ҫакӑнта халь пур вӗт-ха ҫав чӑваш наци культура автономийӗсем, тем тӗрлӗ организацисем, так? Вӗсене пирӗн, паллах, хӑйне евӗрлӗ, э, ну, координацилесе пымалла ҫав япаласене, координацилесе пымалла. Вӗсем тенӗ пек ҫав ҫынсен структурине ҫӗмӗрмелле мар нихҫан та, вӗсене пирӗн мӗнле те пулин хамӑр пурса тӑрса пулӑшса тӑрса анчах та ҫав ҫавӑнти ҫынсене тенӗ пек хамӑрӑн идеологине тенӗ пек сисмелле мар сармалла мӗншӗн тесессӗн эп ҫавӑн пек ҫавӑн пек йӑлана эпӗ паян мана эп хам курнӑ пек Явана курсассӑн ун пек система пулмалла, дисциплина пулма тесессӗн вӗсем хӑраса националист ун пек ун пек ҫавӑнпа та это дать должен быть мягкое толерантное управление процессами. Итлесен пек ҫемҫен сисмелли мар хӑнана ҫӳрени пек формулла, анчах та ҫав япаласене пин абсолют координацилемелле пирӗн ҫав япаласене. Координацилемелле. Но не управлять. координаци элементӗ. Вӑл хӑйне евӗрлӗ рефлексивлӑ управлени пултӑр, рефлексивлӑ управлени ҫисе организаци сисме ҫӑна управлять тӑваҫҫӗ ҫынпа хуҫаланса пыраҫҫӗ анчах та тенӗ пек ну вот пулать рефлексивлӑ управлени формулӑра вӑл темле вӑл вот вара кара ҫавӑсть ҫав тин структураланса икӗ ӳлӗрмӗшне паллах патшалӑха Пирӗн чӑваш патшалӑхӗ пуртах как инструмент, как институт. Анчах та паян тенӗ пек ҫав чӑваш патшалӑхне и сӑмахран политика институчӗсене хирӗҫ кӗрешмелле тесе шутламастӑн. Вот пат. Паллах, пирӗн координация. Мен что пирӗн пирден пӗр патшалӑх, пӗрден пӗр политика образования Енчен те эпӗ ӑна, сӑмахран, тенӗ пек, ну, кирек килӗшме пултарамасть. Иванов, Петров, Сидоров унта ӗҫлекен хӑвӑрт кӑтартнӑ ҫын, анчах та эпир пирӗн, э, мӗнле каламалла, это наше величайшее достижение. Вӑл ҫав тӗле пысӑк япала и пин политики инструментарии пур вӑл Конституци пур, тем закон, тем сквер. Анчах та вӑл хавшак тенӗ пек, анчах та ҫав инструментарии эпир хавшатсассӑн тенӗ пек, тапӑнсан тем тусан унта вӑл тенӗ пек вӑл пире кирлӗ пулать кирек шо вӑхӑтра революцилле самантсенче вӑл тем те пулма пултаракан чата пирӗн яланах хатӗр пулмалла ҫав политик инструменталӗпе яланах кадрсене хатӗрлемелле мӗн тумалла ҫав политика инструменталӗ Раҫҫей арканса кайма пултарать тем те пулма пултарать эпир нихҫан та тем пек союз союза арканса каян те шутлама пултарайман ҫын пек пулса

Енчен ытлашши хистӗрсе кайсассӑн, хӑйневӗллӗ экстремистла-темскерсе пырсассӑн, пин патшалӑхне, ой, ку эпӗ ҫак патшалӑх инструментарийӗпеле тесе вӑл патшалӑх инструментне пӗтерсе патне те ҫитмен пултарать, ман шутпала. Ну, тесен, пӗр гражданиншӑн шутламалла вӑл, урӑх япала. Анчах та ҫав япалана пин патшалӑха ырӑ калаҫасшӑн марччӗ, анчах калаҫса кайса карама-ха, эсир мана чармастӑр, хам пулсассӑн. Чарӑм темелле. Ҫак инструментарийне пирӗн Ҫатӑлӗ как зеницу окна тетӗкӗч. Она пире упраса ламана. Вот, упраса ламана. Вӑл пирӗн сӑмахран ҫакӑн пек на пуҫтарна пӗрденне мана ӑнлана ҫак что ӑнлана ҫан ҫакта сӑмахран ҫавӑн пирки ҫавӑ япала. Вара тепӗр япала, халӗ ӗнтӗ чӑваш наци конгресӗ пирки яланах ыйту сиксе тӑрать тенӗ пек. Вот, халӗ мӗнле каланӑ вӑл, эп хам шухӑш пирки калам-ха, мӗн чухне кайран калаҫма пӑрах. Лашипа кайрах ыйтусем пирки калаҫса каясаң, асӑрхасан ӗнтӗ, сен пек калам ӗнтӗ, Чӑваш наци конгресӗ хӑйӗн вӑхӑтӗнче каларӑм ӗнтӗ ҫав тӗллӗ пысӑк чӑваш наци интересӗсене пӗтӗмӗшлетсе калӑп пулнӑ, палӑртма пултаракан чи тӗп пӗр инструментарий пулнӑ вӑл. пӗр институт, общественный институт вот связь социалный. Анчах та хальлӗхе эпир кайни пирки анчах та тӗрлӗ сӑлтавсене, объективлӑ сӑлтавсене пула чӑваш наци кунгресӗ фундаментсӑр тӑрса вилчӗ ман шутпала. Фундаментсӑр, унӑн никӗсӗ ҫуккӑ. Паян Архип Леонов Петров ҫитереҫҫӗ, анчах та вӗсем, сӑмахран, ҫынсем кая-кая пӗтрӗҫ, хӑйсен интересӗсемпе кая-кая пӗтрӗҫ, Анчах та Чӑваш наци конгресӗ бренчӗ, тренд пур тренд. Ячӗ пур, хави пур, содержания нет. Анда, ҫавӑнта ларакан ҫынсем ҫавна ниепле те хальлӗхе ертсе пыраканнисене унта калас условно калас. Эпир хамӑр унтан кайнӑ пирки, тарнӑ пирки унта ют ҫурхла хӑйне явлнӑ группа, клуб по интересам. Анчах та бази самана ыйтни ҫине ӑнланса илмесӗр ҫавӑнта халӗсем тӑрса юлчӗҫ. Ҫавӑнпа та, паллах, эпир лапта йӗркеллӗ пулса пӗтсе пин шутламалла вот, ну, давай анархи хватит Леонова Петра Сидоровларта, Лукьяновлар вӑл, ман шутпала, вӑл тӗп калаҫӑвах мар. Вот эп каль ҫакӑ шутласа хунӑ япаласене тытса пырсассӑн, вул тенӗ пек вул хӑйӗн вырӑнне тупса палӑртсассӑн та лайӑх мар пулать. Анчах та ҫав чӑваш наци конгресӗ текен института Ҫак система Чӑваш наци юхӑмӗ текен тӗп системӑна хӑш вырӑнне тупса палӑртма пултарать, Промҫа выйту вӑл. Ҫав инструментари кирлӗ е чӑнах та паянхи саманара вӑл пач хӑйне евӗрлӗ ҫӑванпек анчах тарса юлма пултарчӗ. Ӗнтӗ хыйтка мӗншӗн сайнанса апатланса пӗтрӗҫ, е вӑл тапкин те хӑйне евӗрлӗ клуб по интересам те ларчӗ лӑпӑлтатса темпе.

Дисциплинлӑ организаци Чӑваш наци конгресӗнчен тӑваймастӑн. Дисциплинлӑ тӑваймастӑн мӗншӗн тесессӗн вӑл урӑхларах инструментарий. Вара ҫав чӑваш наци юхӑмӗнче юхӑмӗн текен пысӑк калӑпла япалан япалан системинче Вут структуринче мӗн те вырӑн тупса пӑрахма пултарать пӗр-пӗр ӑнта. Вот мана паян вот ҫав тери интересленре. Ун пури вырӑнӗ э, тупма пултарать пӗр эпӗр унне. Енчен те, сӑмахран, тенӗ пек, эпӗр халь чӑваш, вӑл чӑваш наци конгресс текен инструментарий хатӗр пирӗн алра пулсассӑн, эпӗр вӑл, чӑнах та, усӑ курма пултарать пӗр эпӗр ун валли, кирли вӑл тенӗ пек. Те вӑл

эп шутласшӑнччӗ пире ҫав струк мана ӗнтӗ творчество ҫынсем кирлӗччӗ анчах та системӑллӑ структурӑллӑ шухӑшма пултаракан ҫынсем мана интереслентереҫҫӗ ҫав япаласем пирки кӑштах вот кӑнатӑлатпӑр та иртнинче мана калаҫҫӗ давай архипа сӗнтереп все калаҫаратпӑр та пуҫлап вӑл ну и что Ӗмӗт вӗт-ха, чӑваш наци юхӑмӗшӗн, чӑваш интересӗшӗн вӑл ҫӗнтерӳ ҫӗнтерӳ мар. Мана вообще чӑваш наци проблематики, чӑваш наци аталанӑвӗ, господь, интереслентерет. А, пӗтӗмӗшле. Ҫавӑнпа та ҫав ыйтусем ваши палаҫа каҫар вот просто вӑхӑчӗ ҫитмесӗр ӗнтӗ унта сӗкӗнме кирлӗ мар пек терӗ Ҫавӑнпа та вот ҫав япала пирки лаши мӗле господь

Тек паллах хирӗҫле ӗҫлӗм тӑвас тесе шутланас та ҫак инсидентне. Эп сан вообще я эп сан пирки никам пирки те говорю абсолютно бұл даже патшалык институты Николай Егорович вӑл яланах наци ирумне пӗтерсе пырас тымардан каклас тесе пынӑ яланах эп астасы пирӗн юхӑма та Вӑл ҫыннисенчен килет тет вӑл. Унта урӑх ҫынна лар, сӑмахран, Иванов Сидоров Петрова лартнипе мар-тӗ. Унта унти ҫынсем те хӑйсен интересӗсемшӗн кӑна тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫаванчах унта. Хальхи вӑхӑта интерессене пӗлмеҫҫӗ те. Хальхи вӑхӑта пирӗн тӗллӗ командсем мӗнле? Эп кунта, я не говорил про содержательную часть.

Тен, вӑл сен пек пулмалла та, тет. Мӗншӗн тесессӗн пире хирӗҫ тӑмасассӑн эпир ытла ҫиҫи ырса каятпӑр пулӗ. Ҫавӑнпа та анчах та инструмент те инструментӑн, да, инструмент, хатӗр пек, вӑл эпла конституци йӗрке системи. А мана вӑл хирӗҫ тӑрать, парӑнтарта. Если бы Вӑл урӑх япала. Анчах та пирӗн мӗн пур пек ҫакӑнта ларнӑ ҫынсен, тен пек ҫав структурӑлла, ҫавӑнта Патшалӑх инструментне унсӑран мӗн те пулин пулсассӑн ҫавӑнта йӑпӑр-япӑр ярсесе пирӗн тума пӗлмелли пирки калаҫать. Пирӗн хатӗр вӑл пулнӑ. Пирӗн вӑл. Мӗншӗн тесен урӑх ҫук-ҫке пирӗн хальлӗхе.